uh, of, of the world of the world mm, mm, mm. Yeah, I've done that I've done that
chii chikuti chee chinetsa kuti vanhu vatadzi kudaro ah. isound redu here is the sound and and the, the, uh, the art because unoona kuti dancer ledu yayaka iri bho handitika but when it, when it comes to visuals now vafana ava they are vari kuzama kuda kuzviita modernize too much

andiri kuona ano akaibata iyoyaya zvekuti anozonojuta juta kuroo nhembe nhembe dzozomudai so rikuona ee kaka zvinomeka sense eh. waiziva saka ukanorasa kaucha manje pamavisuals paya paya manje zvadhakwa kuzi wakangofanana nemunhu ari kuimbawo ari kuamerica ikokoko saka hapana kachauda kuenda kunoona zvinhu zvavakazara nazvo ivo zvitori nani eh, zvitori nani but ukanopinda wako wapfeka madhakadhaka iwaya ukaita woyako iwe chigombiro gombiro chemuafrica africa vanonakirwa nayo manje vanhu vaya vaya
exactly eh, even though the sound is the same but the art now ndopanobuda kunzi an artist you know

Ah, because inyaya manje yenhirikini yekuti vapfana ava vari consistent mm. nemaworks avo mm. know what I'm saying vamwe vapfana vaina vanouya voenda uya voenda andiri kuona vane music yavo inenge moto yemapepa mm. you know mm. but hapana mandataura avava ndotombovafollowa zvangu ndichiona zvangu maitiro anoita zvinhu zvavo zvinhu zvavo zviri
eh, zviri consistent
okay.
vari kumira mira okay. Eh, mapromoters ekunze do you think they are doing, they are doing justice kunzi odedza mukomana kuuya kuuk Oya obva arara mumba ma sister or brother nhingi because havana mari yekumuendesa ku hotel obva anoimbira vanhu kana 30.
Uri kuona chii wangu? Mm. Eh, hazvisiri izvo hazvo but hapana zvekuzviita but kuzvitolerata do you know like tikatolerata something eh, chinova chichienderera ndipo paye patachitaura nyaya yemanagement From the first word go hapana management iripo saka unongoitiswa iwo chako chaunokuda kunzi ndaenda kupi kuengland andoona
eh, kuti ndizoendawo kuengland kwakaenda vamwe but zvatosiyana because isusu pataito travela tichienda kana even kunana south africa uko taitosvika zvinhu zvese zvinenge zvakabhuka ubaboy muchitosvika paairport muchitakurwa nemabhazi muchiendeswa kumahotera kwenyu chichichichi zvinhu zvese zviri well catered for waiziva kwete yataakuona ichiitwa afana isiriyo haungufa wakarara mahotera kana ukatoramba uchidaro so eka varotozvibvuma because hapana zvekuita uona ndo pana achataura paya pekuti hakuna mabasa awo upenyu hwakaoma saka ukatongoona watonzi watopinda kamukana ikaotokuti aiwa handei kana kuseri kwesofa ndonorara zvangu hazvina mhosva eh, exactly ndichozvo ndandiriko zvekuti ndazorara paizvo hazvina kana basa zvezvo kuoma kweupenyu babuwe hapana zvamungambokwanisa kuzviita serious kuoma kweupenyu ende ndo zviripo hapana Hapana for, for now I don't want to lie to you hapana zvekuzviita. Utomuomberera maoko ati umboendawo ikoko. Eh. Vano vandodzoka vaimbo vatengerawo vana sauti nenhikirinu nesupu kumba uko. Okay.
so so chichi chingade kunzi chiitwe kunzi artist anzi ari consistent ne Ah, zvinhu zvingori simple zvinhu zvingori simple keep pushing your works keep, keep on recording keep creating music andiri kuona eh, uchiita maworks ako achiramba achingoonekwa uramba uripo pamepo usadzokere kumashure andiona eh, ramba wakadzvanya aiwa ndosaka ndakutaura nda- ndakupa nda- ndakupa for example ndakupa mvana anonzi free manuel akatonzi aburitsa chinhu chinyowani chinoswira chakurira andiri kuona because ma- mamanagers ake nevanhu vake vaari kushanda navo vari kuita basa chairo chairo ndosaka ndiri kutaura ndo zvinofanira kuitika izvozvo I'm not just kungorekodha kungoti hanzi kungorekodha zvinhu zvaina zvisinganzwiki andrikona aiwa hazvibude ashandi hapana zvaunenge uchiita maumbwika bababwe eh, maumbwe eh, itawo kuti at least gaizoita hayo moto wemapepa but yamboriropa wairesi chichiyambonzwikwawo anditiona vanhu vozofinhwa havo nayo yasvika munzeve dzavo you know what I'm saying mm. eh, kwete kuti unongorekodha music yachona yokukwana neshade hazvibude mm. hazvibude ngaiendewo ka pa, pa national uh, radio dj mbale vomboikandawo so tombonzwa kuti orit eh, avanga vambotraya apo show at least pane munhu atombosvikawo kuradio station akati tine izvi eh. okay waibata okay alright ndakuda kudzosai slightly back kumashure eh the experience yenyu working in recording during the era yana major e nana bukati how was it like as compared to now ah pamba kaipa baba boy mm. pamba kaipa record yanga isingabude zvekumbanya ka Country boy yeah yeah song inonzi country boy. Explain re country boy what was the problem? Country boy song yeah yeah yakanotanga yanorekodirwa kumba kwa Innocent Utswegota. Eh. Ichizobva ikoko izonopedziswa kunorekodwa na Fortune. Parutsa. Parutsa. Eh. Song iyoyo yeah, yakatora yeah, almost about 3 months kuti izobuda one song. Eh. Eh.

Ndaitonyora ndega munhu wese akabata penzura yake nebepa rake mm. tichibaranidza zvinhu zvedu tichinzwa kuti uri song yedu tinofamba yakadai so so song munhu akacreata song ndi innocent okay andirika mm.
then iye acreata he did his part apa tora this is my part uh, elder dot mupinde pakati pakati pakati apa mm. mukapinde mm. muchiti chii then i had to start creating also malyrics angu okuti right ndipindewo ndichiti zvakati zvakati zvakati zvakati
okay eh mamagadzira hit patatogadzira hit song sekutamba sekuseka eh zvakatobuda zvakadaro
eh ahita aingogadzirwa aigadzirwa zvekudaro baboyo because chino chino chino chino chinozonzi song is a hit ka eh. vanhu vanoteerera song yacho kwete iwewe unonyora song iwewe vanhu vanozonoiteerera mandi vanozotaiwa mayazi chinhu chakanaka ichi chamwana imboisa ikuva hmm. vanhu ndo vanotozokutaura kuti amayazi this one is a hit song eh. hmm. kwete iwewe hayo unongo unongoita song yako iwewe handiti eh. vanozoteerera ndo vane last answer yekuti chinhu ichi chinonaka here anda hachinake ichi because iwewe haumbobva wakaigadzira song uchiti anzi this one is a hit song kunyepa kuyako
Zim dancer stories yeah. ikuratidza ma true stories vati wakadhiyisa chikwata muvengi wangu What? you go die broke broke zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto yeah. kana slang